Viewers duhawm tak tak te ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Tun tum chu Saya Rivasvari naupang duhawm tak leh huaisen tak an ruk bo a an pawng sual hnu ah nu ropui tak a nih dan chanchin kan ngaithla ho dawn a ni. September ni sawmhnih pahnih sangkhat zakua sawmriat pariat a ni a Florida ram a, khawte tak te Jay tih khuaah chuan nupa tuak thar te chu khawihmun emaw a kal turin Highway ah chuan an motor in an tlan phei a, reilo te an kal hnu ah an kal kawng ah chuan hmeichhe naupang hian kut khing khat chauh phar hian alo ti ding a, a kut leh lam chuan a nghawng chu a dawm bawk a, nupa tuak thar te chu ding in hmeichhe naupang chu an han pan hnai a, A nghawng a kut khingkhat a, a dawm lai chu a thi nasa em em mai a. Motor khalh tupa chuan rang takin a kawr hak lai chu a phelh sawk sawk a, hmeichhe naupang hliam tuam nan chuan a hmang ta a ni. Chutih lai mek chuan a nupuiin nine one one a lo call ve nghal bawk a, zirng dar ruk leh a chanve ah chuan. Nine One One operator te chuan Enge i buaina? tiin an rawn zawt a, hmeichhe pakhat chuan Tukin zing khan hmeichhe naupang a nghawngah hliam nasa tak nei. Jay highway kan tlan laiin kan hmu a ni, a ti a, call lo dawngtu chuan A nghawng chu zeina em ni? tiin a zawt leh a, tichuan hmeichhia chuan Chhang leh in, Aw ni e, kum kua emaw kum sawm vel bak a nih ka ring lo, a ti ni. Nine one one operator chuan an awmna hmun zawt in an la awmpui reng em tih a zawt bawk a. Hmeichhiat chuan chhang leh in, Aw awmpui e, police te an lo thlen hma chu kan lo awmpui ange. Mahse a chauh lutuk chuan damdawi in kan panpui a ngai dawn a ni, a ti a. Nine one one operator chuan, Aw le, sheriff te an lo kal mek a, An lo thleng thuai ang tiin call chu an ti tawp ta a. Sheriff Bill McCurdy-a chu hmeichhe naupang an hmuhna hmuna thleng hmasa ber a ni a, ambulance pawh rawn thleng zui ve nghalin hmeichhe naupang chu an bawi sawm nghal char char a. Ambulance chhungah chuan an hruai lut a. Sergeant Bill McCurdy-a hnenah chuan hmeichhe naupang hnen atanga hriat tur pawimawh zawng zawng Tunah hian zawt nghal thuai thuai rawh an ti a, a chhan chu a hliam hi a nasa em a, a dam chhuak lo maithei a ni an ti ni. Hmeichhe naupang chu rawn meng chawk chawkin Sheriff-a hnenah chuan a nau Sarah-i chhan turin a rawn ngen lawm lawm a, Sheriff chuan zawhna zawt zelin, Sarah-i chu a nau a lo ni a, ram hnuaiah an unaua an hruai thu leh A nau Sarai chu zawn hmuh vat a ngaih thu a hrilh a. Sheriff chuan, I nau chu ka zawn hmuh sak ngei ngei ang che, tiin a tiam ta a. A tawp nan zawhna pawimawh em em pakhat a zawt leh a, chu chu i chungah tiang hian tu in nge ti tih chu a ni. Hmeichhe naupang chuan chiang leh fiah tak hian, Rei a, rei a tih a ni, tiin a chhang a. Damdawiin lam chu an pan pui ta a. Hei hi thil thlen dan kim chang chu a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat pasarih a ni a, he thil a thlen hma kum khatah chuan Saya Rivas Vary chu tuna hmeichhe naupang an chhar hi a ni a. A nu bulah a nau Sarai leh a nau mipa pakhat nen an cheng ho a, A pa an hmu hlei thei lo va, a chhan chu an nu Patricia-i hian an nupa inthen hnuah fa enkawl tura hnehna a chan avangin an pa hi hmuhtir a phal ta miah lo a ni. Mahse, an buaina ber chu an nu Patricia-i hi zu ngawl vei a ni a, a fate tan hian nu ina tih tur engmah a hlen lo a ni. A nu hian naupang kut thlak leh vo a sawisak a ching em em a, chuvangin Seiai hian a naute tawrh hi phal loin a naute tawrh ai hi a tuar fo thin a ni. Siawm pawh an ti thin em em a, nu berina tih tur a hlen lo avangin Seiai kum sarih mi lek chuan a nau mipa leh hmeichhia te tan chuan nu dinhmun a luah tawp mai a, zingah thoin ei rawng a bawl a, A naute pahnih a hrai puar hnuah a nu Zu Ruite a buaipui leh in school kal turin an in buatsaih thin a ni. A nu hian Zu hmunah riahsan chang a ngah em em a, a fate chu engtin pawn lo awm se a engah mah a thawk lo a ni ber a, bialpa hrang hrang neiin a hruai haw thin bawk a. A fate pawh hi a mikpa kawp thin te kutah a dah tawp chang lah a tam a, heng a mipa kawp zinga pakhat Ray Wike-a chu a sual ber leh a hlauhawm ber chu a ni. A tirah chuan Ray-a chuan naupang ho chu ngaina ni awm takin thil te a leh sak a, thil pek te pe in a tlang nel tir phawt a. Tichuan Patricia'i pawh chuan a bialpa dangte aiin a kawp rei ta a, Ray-a pawh chu a ngampa chho ta a, Naupangte lakah pawh chuan an pa anga awm tum hialin a in la thu ṭan ta a, hun a kal deuh hnu chuan Seia e chu kohhran a ching ta a, mahse a nu chuan hre reng chungin engmah a sawi lo a ni. Seia i nu hian Reyan a fanu chungah eng nge a tih pawh a ngaihven lo a nih ber chu. Reya chuan Seia i chu hmeichhe naupang rilru thianghlim ina an tih theih ngai miah loh chu a tih luih tir thin a lo ni a, mahse Reya chuan a chunga a thil tih chu tumah hrilh lo turin a vo bet zui a, a sawi chhuak a nih veih chuan an vaia a unau zawng zawng te nen a thah tur thu a hrilh a ni. Child Service te pawh an inah an rawn kal a, Seya-i a kuta meizial kanna hnu hma leh a hmui leh biang vela hliam nasa avang chuan Amah erawh chu engmah a danglam phah lo a ni. Thla tam fe chu Seiai chuan a chunga thil thleng chu ngawi rengin a tuar tluk tluk a. A naute pahnih an him theihna turin a theih tawp a chhuah ve a ni. Kum khat hnuah chuan Pechichai chuan Re chu a then leh ta a, mipa dang a kawp leh nghal a, mahse Seiai naupang la a ve tak chuan Ray-a chu engvanga rawn kal khat ta nge a nia, a lo kal leh dawn em tih chu engmah a hre thiam lo a ni. September ni sawmhnih pakhat, sangkhat zakua sawmriat pariat a ni a, Patricia-i chuan zanah a fate chu a bial pathar kutah dahin zu hmunah a kalsan leh ta a. Seia-i chuan a nau mipa leh a unaunu Sarai-te chu muttir turin a buatsaih a, an hate a nawhtir a. A tuk school kal tur an nih avangin Seyai leh Sarai chuan an tlai loh nan an school thawmhnaw chu mut dawnah an ha lawk diam thin a ni. Dariat velah chuan a mutpui ta a, zan dar sawm pahnih leh chanve a lo ri a. Seyai a harh chuan mi pakhat hian khum atanga pawmin pawn lamah a pawm chhuak ta a, A hawi chho a, a hmel a han en chuan Ray-a chu lo ni a, Khawiah nge kan kal dawn? tiin a zawt a, Ray-a chuan, I nu bulah kan kal dawn, a ti ni. Kawngka hnung lam atang chuan a pawm chhuak a, car hma seat-ah chuan a thut tir a, Ray-a chu lut lehin a nau Sarai chu a rawn pawm chhuak leh a, a hnung seat-ah chuan a thut tir ve ta a, tichuan motor chu khalhin an tlan ta a, minute sawmhnih vel an tlan hnuah chuan a tlan muang ta deuh a, kawng chhe takah hian a tlan thleng a, car chu a ding ta a, mahse, an nu hmel reng reng an hmu ta lo va, Seiai chuan thil dik lo tak chu a thleng dawn a ni tih chu a hre thiam ta a, Reia chuan tih hre a neih loh zia a hre chiang a, mahse a nau chu a humhim a ngai bawk si a, Ray-a chuan Serai chhutna lam kawngka chu a rawn hawng a, Seai bulah chuan, Kan thuruk hi tumah i hrilh lovem? tiin a zawt a, Seai chuan thu dik hrilhin, Tumah hnenah ka sawi lo, tiin a chhang a, tichuan lungawi hmel tak chuan a car hnung lam chu a pan ta a, a car hnung chu hawngin hrui hrual leh eng eng emaw hi a la a, Serai kum ruk mi chu hrui chuan a kut leh ke chu a phuar a, chutia a phuar ve leh chuan an mang ang chu an tap dun ta a, car atang chuan Seai chu pawt chhuakin motor sir lamah chuan a hruai a, a kekawr Ray-a chuan a kekawr chu thlakin kekawr bul var hi a ha a, Ray-a chuan hmeichhe naupang khawngaihthlak Seya-i kum riat mi lek chu a pawng sual ta a ni. Hetih lai hian a nau Seray kum ruk mi chuan a lo hmu ve reng a, a mang ang chu a tap nasa ta em em a. Engvangin nge hetiang hian i tih tiin a tap ta tuar tuar a? Seaii chuan a nau lung ngai hmel a hmuh chuan hreawm a ti em em a, hmeichhe naupang huaisen Seaii chuan a nau chu hnemin a tha leh mai ang chap suh chap suh tiin a hnem a ni. Tichuan motor rawn tlan thut an hmu ta a, Reia chuan motor motor a luh tir Reia chuan motor a luh tir nghal vatin bengchheng hlek lo turin a hrilh nghal a, Seiai chuan duhthu samin Reia kekawr vara thisen kai hnuang chu truck driver chuan hmu hram se tiin a lo tangtai ve char char a. Reia chuan truck driver chu biain motor ah buaina chhe te a lo awm a, mahse tha tawh e. Tih a ti a, truck chu a tlan tlang ta a. Zing dar ruk a lo ri leh tawh a, khua a eng chan leh tawh hle a, Seiai chu dar kar nga teh meuh mai Misual Reia chuan kar chhungah a khuai khem hnuah thoa a kekawr ha turin a ti ta a, kar changa chhuah tirin ramhnuai lamah lut phei turin a hrilh a, Reia chuan a nau Sarai chu a la chawn beh avangin a pu bawk a, A zui phei ve nghal a ni. Kawngpui atanga hla tak an thlenah chuan a din tir ta a. A nau Serai chu thingkung kiangah a dah a. Seiai chu amah hmachhawn zawngin a din tir a ni. Tichuan Reia chuan hmeichhe naupang Seiai hnenah chuan, Tawngtai rawh le, a ti a. Tichuan thu awih takin a tawngtai ta a. A tawngtai zawh ve leh chuan Reia chuan chemte chu a ipte changin a phawrh chhuak a. Rayya chuan Seyai nunna laksak tumin a nghawngah chuan a zai ta a ni. Seyai chuan tih theih nei lo inti tak chung chuan a nghawng chu a vuan a, thisen chu Lei-a a far ta zawih zawih a, chhuatah chuan a tlu ta tawp a, Seyai chu ngawi rengin Lei-a chuan a mu ta reng a, a meimi chhing tlat a, a thi der ta a ni. A nau Sarai chuan a u chu kovin a chawp ta lawm lawm a, mahse Saiai chuan a chhang a nih chuan, Reian a la dam a ni tih a hriat chuan a tihlum ngei ngei dawn a ni tih a hriat avangin a chhang ngam si lo a ni. Tichuan Sarai chu Reia chuan sawisa chhunzawm vein Vawi tam tak a pet nghek nghek a, minute rei lo te hnuah chuan Sarai chap thawm leh na tuar thawm chu a reh ta a. Seia-i chuan Reian a nau Sarai chu a tum vak a ni tih a hre thei bawk a. Reia chuan a thi tawh tih a hriat chuan a motor-ah lutin a tlan san ta a ni. Seia-i chuan Reia a kal tawh tih a hriat ve leh chuan a nau chu a ko ta vak vak a, mahse a chhang thei tawh lo a ni. Hmel a en chuan beisei a awm tawh lo tih chu a hre thei bawk a. Mahse, an chunga hetiang thiltitu hian hremna a hmuh ngei theih nan a intih chak a ngai a ni. Tichuan, a theih ang anga insasengin Highway lam chu a pan ta a, Seia i rilru a awm ber chu a nau Sarai leh a mah chanpuitu tur zawn chu a ni. Kawngpui chu chau tak chung chuan a thleng thei ta hram a, tichuan truck pawl rawn tlan chu a hmu ta a, a nghawngah hliam thuk tak a neih chu a kut ding lama dawm chungin a vei lam chuan a lo phar ding thei ta a ni. Truck chu A va kal hnaih a, Nupa an lo ni a. Chu mite chuan lo pui nghalin Seiai chuan a nau Sarai chu Reyan a that a ni tih a hrilh nghal a. Sheriff leh Police Officer te chuan Seiai chunga thil thleng chu an ngaihthlak zawh chuan Reywike-a chu a chenna inah kal chilhin in atanga lo chhuak a, a kut chung lama phar turin thu an pe ta a. Sheriff te chuan Ray-a chu, I in hi hual beh vek a ni tawh a, tlan chhuahna a awm lo, tiin an hrilh a. Ray-a chuan a thil tih te chu tuman an hre lo emaw tiin in fiamthu a ni lo maw a lo ti ham ham a, mahse Police te chuan fiamthu a ni lo ve tiin an man ta a ni. September ni sawmhnih pahnih zing dar sarih a ni a, Seia-i chu damdawiin lamah hmanhmawh taka an hruai lai chuan Officer thenkhat chuan, A nau Sarai chu Seia-in a awmna an hrilh ah chuan an va zawng bawk a, mahse vanduaithlak takin Seia-i rin ang ngeiin a lo dam tawh lo a ni. Ambulance ah chuan Seia-i chu a marphu an hmu ta lova, Doctor te leh Pathian chanpuina in theihtawp an han chhuah a, a lo nung leh thei hram a ni. Operation room ah an hruai lut nghal a, hetah pawh hian vawi hnih ngawt a mar phu an hmu zo lo a ni. Mahse, Seiai hi hmeichhe naupang tum ruh tak a ni a, Pathianin a thil tum chu a hriatpuia a dam chhuah tir a ni. A rawn harh ve leh chuan a nau Sarai leh Reayan an chunga thil rap thlak a tih bak chu a rilruah a lang thei lo va. Tichuan, hmun hla taka awm naupangte pa Ahmeda chuan kawldawngin thuhriat hreawm tak chu an hrilh ta a. Florence lam pan flight thlawk hmasa ber chu book in hmanhmawh takin a fate awmna chu a pan ta nghal a ni. An pa Ameta chu a lo thleng ta a, a fanu Seai leh Sarai chu hmuh hrehawm a ti em em a. Ameta chuan, Min chhawngin ka taksa chu a zawi vek a, ding pawh ka ding thei lo a, thawkte kha harsa ka ti ngawih ngawih a ni, a ti hial a ni. Ahmeta hian a fate enkawl tura phalhna hmu tur hian hun rei tak a lo bei tawh a. Tunah chuan Ahmeta chuan a fate enkawl turin full custody a nei tawh a. An naupang ber mipa leh Seiai chu a hruai haw thei ta a ni. Mahse an lawm a kim thei meuh lo va. An unaunu Serae kum ruk mi chu a tel ve tawh loh vang a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat pakua a lo nih chuan Ray Wike-a chu trial neih a lo hun ta a, a chung thu rel a ni dawn ta a ni. Hetih lai hian Seiyai chu kum kua a lo ni tawh a, a hliam te pawh a dam tawh a. Seiyai chu court-ah a inlan ngei chu a ngai si a, mahse a nau Sarai leh a ma tan intipachang hram hramin an unau chunga thil rapthlak tak titu hian A tawrh ngei ngei na tur leh tuma chunga pawi a khawih tawh lo na turin a din chhuah ngei a ngai si ni. Court-ah chuan amah thah tum tu leh pawngsuala a nau thah sak tu Ray Wake-a nen chuan an in hmachhawn leh ta a. A huaisenna zawng zawng sawng khawmin Ray Wake-a'n ama leh a unau nu chunga a thiltih zawng zawng leh rawva taka a chet dan chu a sawi chhuak ta piap piap a. Court chuan Ray Wike-a chu thiam loh a chan tir a, pawngsual case, tualthah case leh tualthah tumna case te awrh tirin thi tura a chung thu rel a ni ta ni. Seiai chuan Ray Wike-a'n tumah a dina thei tawh dawn lo tih a hriat chuan a lawm em em a, a nau Sarai pawn van atanga lo thlirin a lawm ve ngei a rin thu a sawi a ni. Tunah chuan Seai hi New York State Juparah a thawk a, a hun kal tawh avangin Police hna thawh a misualte mana an phu tawk hremna pe thei nih chu a chak em em thin a, chu chu a tihlawhtling theih ta a ni. Mi tam tak chanpuiin a bik takin naupang chanpui ngaite a pui reng bawk a. Ka nau Serai chuan min veng rengin ka thil tih kawng engkimah min awmpui reng a ni. a ti ni. Seiai chu nu ropui tak leh naupang venhimna kawnga hma nasa taka lahin chawimawina hial a dawng thei a ni. Seiai chuan a thusawinaah hun harsa tak leh thim tak i tawk a nih chuan hei hi hre reng rawh. Engpawh thleng se huaisen takin hmachhawn u la, ngawih bopui suh u, chanpui ngai in awm a nih chuan in tan ka awm renga chakna in chan hma chu ka beihpui ang che u, Tiin mipui te chu thu a chah a ni. Khatih zawng kha ni leh phawt se ka channel te min lo ngaihhlut sak avangin ka lawm em em a. Min la subscribe lo te pawn min lo subscribe zel turin leh ka video te min lo like sak turin ka ngena che u, mangtha leh vek ule.